Бу өч кыз өч дус әкияттән түгел, чын тормыштан. Илсия хуҗабикә, Гөлия эшмәкәр, Лениза студентка. Һәр кайсының тормышта үз максаты бар. Өчесе дә эшкә батыр, тәвәкәл, актив ял итәргә яраталар. Бу дөньяда син кемгәдер кирәк, кемгәдер юаныч, кемгәдер терәк. Бу дөньяда сине Кемдер көтә. Низелә гашыйк булгансың инде син, кара күзләре ут яна. Атлап килешеннән үк нидер сизенгән идем аны, кызый. Кызлар, сезнең киңәш кирәк. Интернет аша бер егет белән таныштым һәм без аның белән очраштык та әле. Кызый, ашыкма. Яхшылап сынап кара иң элек. Бездән киңәш ул сиңа.

Бүгенге яшәешебезне интернеттан башка күз алдына китереп булмый. Элегрәк балаларга велосипед, пианино алып бирү дәрәҗә саналса, бүген һәр ата-ана баласын компьютерлы, ноутбуклы итәргә тырыша. Ни дисәң дә, замана таләбе. Интернет аша танышу да заман белән бер рәттән атлап бару билгеседер. Ә виртуаль танышу ул бик тә мавыктыргыч. Охо, Илнар,

Озак көттеңме? Синең кебек кызларның гомерен көтергә риза мин. Э, оялтма инде. Әйт әле, Илнар, ә сиңа нинди кызлар ошый? Миңа брюнеткалар ошый күбесе. О, ә син менә шулай интернет аша еш танышасың ул. Менә ничәнче кыз мин әйт әле менә шулай свиданиега чакырган кыз, ә?

Сезгә әз генә булса да роллы япон кухнясы турында сөйләгез әле. Роллы полезные, в них очень много йода. Роллы файдалы ризыкларның берсе. Элегрәк ул деликатес саналса, хәзер исә аны студентлар да алырлык. Ул йодка бай, аеруча йөрәккә яхшы тәэсир итә. Дөге, балык һәм су үсемлекләре роллының төп ингредиентлары. Бу ризыкны

Кызларны бейгәндә каушата икән. яратуны сүзләр белән генә түгел, ә төрле гамәлләр, символлар белән дә белдерергә мөмкин. Әйтик, мәсәлән, шушы гади генә йөрәк эченә бик күп мәгънә сыйган. Сез дә Яраткан кешегезгә һәрвакыт игътибар күрсәтегез, яратыгыз һәм дә яратылыгыз. И кызлар, кайчан яз җитә инде? Хәзер диңгез ярында, кайнар комда кызынып ятсаң иде ул, ә? Алтын балыгыңнан сорап путевка алып бирмәсме? Путевка дигәннән чалда бик кызыклы бер турфирма бар икән. Аның исеме дә, безнеңчә, Сәләм. Башкалар чит илләргә сәяхәт тәкъдим иткәндә, алар үзебезнең шәһәр буйлап экскурсияләр ясыйлар. Шуны ишеттем дә кереп чыктым әле. Ял кирәк иде. Менә ял кайдыр еракка китеп түгел, ә үзебездә, менә монда, Чаллыда. Моны эшләп буламы, оештырып буламы? Татарстанда, Башкортстанда һәм Удмуртиядә без төрле-төрле ял итү урыннары тәкъдим итәбез. Әлбәттә, экскурсияләр Чаллы буенча. Алабугага барып кайтырга була. Быел бит Тукайга 125 ел тула. Вот шуның өчен шундый бер проект оештырабыз инде. Аның исеме Татар халкының бөек шәхесләре дип шундый исем бирде инде. Әлеге проект Тукай, Исхакый, Ризатдин Фәхретдиновларның туган җирләре, Орча, Әлмәт, Чистай якларына экскурсияләрне үз эченә ала. Дамира ханым Кама Орьягы һәм Чаллы шәһәрендә, ягъни үзебезнең җирлектәге сәяхәтчелекне үстерергә кирәк дип исәпли. Тарих онытылырга тиеш түгел. Двухпалубный теплоход Булгария йөри башлый. Кыска-кыска вакытлы шундый круизлар оештырабыз. Болгарга 3 көнлек, Свиярскига 3 көнлек, аннан соң Самарага 4-5 көнлек шундый да кыска-кыска вакытлы шундый круизлар оештырабыз. Мөмкинме? Исәнмесез? Җырчы Зәхфүрән белән биредә очрашырбыз дип уйламаган идем. Ул шәһәребездә яшәүче якыннарына путевка эзли икән. Мин Казан кунагын Чаллының тарихи урыннары буйлап экскурсиягә чакырдым.

Мәсәлән, менә шушындый өйдә э, купец гаиләләре торганнар. Менә беренче этажда ул тоштан ясалган гел склад, магазин урнашылган. А икенче этажда ул уже э, онда тора торган комнатлар, тора торган бүлмәләр булган, онда прислуга яшәгән. Менә шушы өйдә элек э, халфинларның гаиләсе яшәгән. Ну, халфин династиясе ул безнең Татарстанда бик бил- э, билгеле династия купеческая. Мин үземне аны Чаллы шәһәрен тагын да башка яктан ачтым Гөлия, беләсеңме? Элек мин хозурлана торган идем, аның урамнары, тротуарлары киң. Менә шундый шул кадәрле ниндидер э, ыгы-зыгылык юк. Һавасы да башкача ниндидер саф һава, иркенлек монда сизелә, беләсеңме?

Биясе дә тешләмәсен һәм кирәкле дә булсын. Эзли торгач таптым мин ул бүләкне.

Сез бәйрәмгә әзлисездер? Әйе, бәйрәмгә әзерләнәм. Безнең бүлектә ирләр өчен бик күп бүләкләр бар. Менә сезгә тәкъдим итәм, ирләр өчен наборлар, соло дигән. Бик теләп алалар. Офис бүләкләре, өстәлгә куя торган шахматлар, эш сәгатьләр бик күп бар. Үзегезнең күңелегезгә кайсы хуш килә, шуны ала аласыз.

тәкъдим итәбез. Сумкалар, әйе, барсеткалар, кошелеклар ирләр өчен. Сез миңа менә папка күрсәтмәсез микән? Анысы бармы? Бар, анысы да бар. Документлар тыгарга. Менә шундый папка Бизнес белән тәкъдим итәбез. шөгыльләнүче ир-атларга сез моны тәкъдим итәсез инде. Тәкъдим итәбез. Бик э, яратып алалар, чөнки бөтен документлары сыяп бетә. Сыеп бетә шушындый компакт Уңайлы, папкага. әйеме? Уңайлы. Монда нәрсәләр куярга мөмкин? Телефон өчен отдел бар, э, документлар, кәгазьләр. Мин сезгә шушы папканы тәкъдим итәр идем, бөтен иратларга шуй яратып алалар. Мин шушы папканы алырга уйладым. Чөнки ничектер уңайлы да бу, әйеме? Э, бик матур да. Һәм инде бик кирәкле дә. Һәр вакыт кирәк. Папка бу. Бейесе дә юн генә. Миңа бит әле аның бейесен дә уйларга кирәк. Шуңа күрә рәхмәт сезгә. Мин шушы бүлекне сайладым. Сезгә рәхмәт. Исәнмесез. Исәнмесез. Шушы папканы төреп бирмәссез микән? Күңел җылыңны өстәп ясаган бүләкләргә ни җитә? Минем дусларым күп. Шуның өчен Аларга да менә бәйрәмнәргә бүләк ясарга булдым әле. Башта ясап карадым, аннары ошап китте. Хәзер менә һәрбер дустыма атап бүләкләр ясыйм. Кечкенә генә күрше кызымның туган көненә дип ясадым, аңа бер яшь тулды. Менә ул шатланачак инде. Гашыйклар көненә менә шушындый матур картина ясадым. Бер-ике дустыма бүләк итермен. Иптәш кызыма иске генә сәгатьтән менә шушындый матур иттереп, үзенчәлекле, аның фотографиясе белән бизәп, сәгать ясадым. Ул да шатланыр дип уйлыйм. Мин менә мондый картиналар да ясарга яратам. Кибет бүләге кибетнеке бит инде ул. Әгәр дә үз кулың белән, үз җан җылысын өстәп ясасаң, бүләк бигрәк тә кадерлерәк була, ул оригиналь була, бер кайда да кабатланмый. Һәм аны кабул итеп алучы кеше дә шатланып кабул итә. Ә хәзер мин сезгә декупаж ысулы белән ясала торган бер картина ясап күрсәтәм. Ул менә мондый булачак. Моның өчен безгә декупажный салфетка кирәк. Кипкәч, без моны мебельный клей белән, лак белән каплыйбыз. Һәм безнең менә шушындый бик матур картина килеп чыга. Дусларым, декупаж ысулы гади дә, уңайлы да, Матур да һәм бүләк чын күңелдән була. Минемчә, иң мөһиме, бүләк файдалы булсын. Ә минемчә, ул көтелмәгән һәм яңача булырга тиеш. Узган атнада төнге клубта иң оригиналь мәхәббәт аңлатуга без бәйге игълан иткән идек. Гашыйклар көненә һәм Илнар дигән егетебез шаккаттырды. Бу бүләгебез аңа, ул сөйгәне белән Баблгам төнге клубында бер сәгать боулинг уйнаячак.